Radio Bro-Gened, Radio Kreiz Breizh, Arvorig FM, Radio Naoned ha Radio Kerne, dont emarat meuzut vat. Ya, a gerioù just ur alvo, un abadenn un tamm spécial gouestlet euh, de henklask euh, de vehan splan ker baret gwask de vehe de saverion mor ur roperl. Ur roperl zo euh, kevelourip et coopératif ketan an ikeutan e Frans hag a-benn taolfain yes ir bocha bocha kud aneu a bar zo bet laket zo bet laket ur goulev a ziarne un nebeut si zo a drujere de zaou kazetener a feson Kristen Falc'hon hag Ivan Lovgenov a neuze hag un traouse vo konzet just ur roal bon enklask zo itan boud embannet nagawask eti ur c'ho perl Ur c'hooperativ c'hevelouri desaveurer-mor pennañ e Bro-Frañs hag embannet e vez feustoniet o askeng spontus da saveuriañ-mor zo en diabar. Dra-se William a drugarez tud un enklask zo e tan bout embannet un nebeud sieub zo e mont en-dro ar c'hooperativ labour-douar Koperl. El pep kevelouri oe bet krouet er bled 1930 que labourizion douar deuhe do vous krewoc'h a-stroll a digresk ur c'housteu produiñ met cheñchet bras an traoù a-c'houde mil nav c'hant tri-ugent. Er rann-keutañ enklask Splann! e tiskouez an daou gazetenner Kristen Falc'hon hag Ivan Lovganoff emañ ur savoriañ mor el toull-bac'het er C'hooperl. Selaouamp hirog Juliette Cabasso, Roger zo kazetenner a zisplann. Perak o deus dibabet ober un enklask war ar C'hooperl en un doare ispisial e-touez ar c'hooperativoù moc'h all a zo. Euh, ar he a zo deus un istor a-dreñv deus an enklask-mañ just a-walc'h, rak euh, ni a zo kroget da labourat war an disaverien moc'h e pff, daou vloaz zo, soñj din. Ha neuze eo bet embannet daou, euh, daou enklask euh, e daou vil un warn-ugent ha daou vil daou warn-ugent diwar-benn kraou-moc'h e Landunvez, e Penn-ar-Bed, ha diwar-benn kraou-moc'h e Plouvorn, just e-kichen. Ha neuze ni oa o labourat war an tem dre vras ha war an hirdermen. Hag neuze omp bet penaos kontaktet gant un dra vez anvet Lighthouse Report a zo e penaos da lâret e Broioù-Izel. hag a zo ur seurt konsortium kazetennerien a lak kazetennerien eus Europa o labourat asambles. Ha neuze deus kontaktet ac'hanomp evit lâr setu ni hon nicheroù an ober un dra diwar-benn ar c'hooperativoù ha penaos e ya en-dro ar bed-se gant mediaoù all daoust hag-eñ e faire dedennet. Hag erfin setu glak ba, pa hon eus soñjet kooperativ erfin rak e oamp o labourat war an disaverien mor dija hon eus dibabet ar c'hooper rak eo an hini brasañ e Bro-Frañs erfin hag emañ staliet e Lambaol. Ha klevout vo bet traoù ganeoc'h dija deus perzh an disaverien-moc'h diwar-benn ar c'hoperl? Ya, just a-walc'h. Ba war an holl ur bern disaverien hon boa kejet outo evit ar pennadoù kentañ oa bet kaoz deus ar c'hoperl hag hon boa dija titouroù e-leizh a oa fonnus a-walc'h evit lâr ok un dra zo da diskoachañ ivez ha diskouez penaos e ya en-dro hor c'hooperativ. ha n'eo ket ken erfin ur c'hooperativ kement-se quoi neuze ni setu ar pezh hon eus bet c'hoant diskouez setu just oar petra eo ar c'hooperl ha petra eo ar sistem sistem ar c'hooperativoù el labour-douar ar re gant ar c'hooperl neuze euh, ur sistem strizh a oar a, a zo ganto rak euh, klask a ran neuze disachañ disaverien-mor evit kaout izili er fin, ha sañset ur c'hooperativ e penn-kentañ a zo labourerien-douar a en em laka stroll evit dibab penaos ober o labour ha kaout er fin ur strollad labourerien-douar asambles evit dibab penaos labourat. Hag aze eo deuet da vezañ un tamm ar c'hontrol aze bremañ zo deus ur strollad labourerien-douar neuze disaverien-mor a zo e penn an traoù hag a zibab evit an holl a zo dindan. Neuze n'eo ket ken kement-se un doare coopérative pe kevelouri. Setu labourerien-douar a zo atou e-barzh ar c'huzul-merañ Ya, memes tra. Mais aze e vez just a-hoc'h euh, gwelet penaos e pegen disheñvel eo an arc'hant o vez gounezet etre ar re a zo e penn hag ar re a zo c'hoazh o labourat ba, ba an tiez-feurm da vat quoi. Mais aze ar pezh hon eus klasket diskouez eo penaos euh, pa vez Pa vezer un disever-moc'h hag ez er 'barzh ur c'hooperativ evel ar C'hooperl, erfin e vezez un tamm evel toullbac'het d'un doare bennak rak eo dav dit neuze ober pep tra evel ma vez lâret gant pennoù bras ar C'hooperl. Ar pezh a dalv eo dav disevel ar pimoc'h evel o deus lâret, o reiñ dezho ar boued zo bet gwerzhet gant ar C'hooperl, en ur sevel ar savadurioù ivez gant uh, embregerezhioù ar Hopperl, hag erfin, bez' eus ur... Uh, efin, an holl traoù a zo tro-dro d'an disaverezh-mor a, a, a zeu deus ar Hopperl d'un doare pe un anal. Peger er penn gentañ, ar c'hooperativ a voe arre evit uh, digreskiñ matre koustoù uh, ar, ar fet da um, gas al lonet deus an ti-feurm betek al lasti petra da dreuzfeurmiñ uh, ar c'hig. Ha bremañ e ra kalz muioc'h evit an dra. Ya, eo bremañ e vez ba an holl deus ar boued betek al lastich deoc'h memes petra 'vo graet gant an anvouezh lakaat anezhe da vont da vetanizerioù
ya bezañ metanizet neuze ya erfin pep tra a zeu e-barzh an ti-feurm pe a za er-maez a zo graet gant ar C'hooperl. Ha neuze se zo aet kalz pelloc'h deus ar pezh a oa bet raktreset e penn-kentañ, ha dreist-holl sañset e oa un doare evel m'eus lâret da vezañ a-stroll ha neuze justoc'h da kaout prisoù a zo dedennusoc'h evit traoù zo. Hag ar fin arri ar pezh hon eus gwelet eo da skouer boued evit ar pimoc'h a vez gwerzhet gant prisoù uheloc'h gant ar C'hooperl eget e lec'hioù all. Me rediet int, an disaverien, da brenañ boued ar c'hooperl. Perak int rediet? Petra rafe, petra c'hoarvezfe ma ne brennfent ket boued digant ar c'hooperl? Ba, ganto e vez sinet kevrajoù a vez lâret intégration outo e galleg. neuze, pa vez sinet eus ar c'hevrad-se e lakez da anv evit asantiñ redi ober gant gant ar boued-se da skouer. Hag ar memes tra evel evit hag erfin Gant an disaverien e vez produet kig-moc'h neuze, ha ar c'hooperl zo an hini o prenañ kig-moc'h d'al labourerien douar-se. Ha neuze er c'hooperl a dibab da peseurt priz e vez prenet ar c'hig-se. Hag er mare-mañ emañ dindan priz ar marc'had, just a-walc'h. Neuze er fin e vez doareoù d'al labourerien douar da gaout ahont ouzhpenn gant ar pezh bet lâret ar plus-value neuze oc'h ober traoù zo seurt penaos teknikoù ekonomikel evit erfin kaout muioc'h a arc'hant met pa vez sellet ouzh priz ar marc'had e vez memestra peiet nebeutoc'h gant gant ar c'hoper hag ar re an disaverien moc'h n'o deus ket

e tremen dre ur louzeier boued ur mor ur mekanikeu un dafar pe war diorren genetek ur gwenn-mor. Kompren a reer dre enklask splann e anz inon hag un abeg a ra e diaes da izili ur c'hooperl kuitaat anezhi, met sklaeroc'h e vo. get displeget en un wirwirwir gopradez splann Juliette Cabaço-Roger. Setu deuseg e c'hellfes diskrivañ petra eo a zo integret un doare un tammig peesoc'h mm. e teus lâret d'ar Mike e voe integret ha deuseg e c'hellfes diskrivañ un tammig peesoc'h peseurt traoù a zo e-barzh ar filiern. Ma, da skouer. Euh, evit ur skouer, marteze, euh, avait fait euh, essor da gompren, Gant ar C'hooperl e vez graet pimoc'h hep spac'hañ. Neuze leusket vez o n'ouzon ket penaos lâret un doare all.
Ourelloù. Setu, hag evit darn vrasañ deus ar produerien-moc'h e vez neuze spac'het ar pimoc'h, neuze tennet o c'heloù evit ma n'efe ket eus ur seurt blaz sañset un tamm fall da gant ar c'hig. neuze gant ar hoper l'eo bet dibabet chom, chom a zad spar harpimor evit ma efe gwelloc'h evit al loened, n'eo ket ken feuls, hag e memes koulz e vez nebeutoc'h a labour evit al labourer-douar, ha sañset e kresk harpimor ken mat hag unan a zo sparet. Neuze setu un dibab zo bet graet gant ar c'hooperativ. Ar pezh a dalv ma vez dibabet gant an disaverien choaz an doare-se d'ober, ar pezh a vez graet gant ar an darn vrasañ, se a dalv e daou neuze dibab just a-walc'h ar boued a zo gouestlet d'an doare pimor-se ha n'int ket sparet, redek out ar savadurioù a zo mat evit ar pimor-se, ha tout an traoù-se a zo ispisial evit an doare pimor a zo bet produet a zo gwerzhet gant ar oberl. N'ouzou ket hag vez komprenet gwelloc'h. Tre. Hag ur skoueral eo ar fet euh, ober dibab ar operl et ober dibab euh, ar voen moc'h a vez produet gant ar operliaen. Ya, euh, an nuklus.
An nucleus. Mm. An nucleus.
Ya, se zo euh, ur skouer all, euh, rak euh, gant, gant ar Hopperl vez plantet ur bern arc'hant er, evit enklask war ar génétique arpimor, juste savoir. Neuze, il y a krouet eo bet ur sort gwen, neuze, ur sort gwen pimor gote, a zo anvet de nucleus, da skouer gant an doare pimor-se, et fin, Efedoù mat-tre a zo sañset er fed produiñ kig, produiñ a ra muioc'h, brasoc'h int ha tout. Met goude, da skouer, unan eus ar c'hudennoù zo gant ar pimañ-se e ken bras int e vez penaos flastret, ya setu, flastret 'vezont ar porellig bihan, neuze se zo koll a ran. je sais n'eus ket tu e kollet ar poreligoù. Neuze ijinet zo bet raouet gant ar c'hooperl evit euh, lakaat ar pimor da vezañ euh, e nuel ha d'ar poreligoù da, da, da gellet dont dindan evit euh, magañ neuze. Hag pep, pep, pep bouez-se a, a goust daou vil euro. Neuze e red da ijinañ neuze an dispignoù evit an disaverien a zibab, met n'eo ket a zibab, ret eo dezhe ober gant an doare-se pochel rak e hini ar c'hooperl, met neuze ret eo dezhe ba goude dispignañ daou vil euro bep bep pimor evit gellout ober gante. Ha goude-se ma yafent kuit deus ar c'hooperl hag e ne rafent ket gant ar voenn nukleus sur voir ken o vont kuit deus ar c'hooperl, setu o defe prenet dafar kêr ru evit an nucleus ha na jalviffe ket mui. Setu.
Hag uh, memes doare, ar fin, pa vez emprestet arc'hant uh, gant al labourerien-douar hag an disaverien evit sevel just war seurt traoù, evel uh, fin, savadurioù pe seurt boestoù, uh, e ar fin, an arc'hant-se e vez a dremen dre ar c'hoperl d'un doare bennak. Ar c'hoperl a zo ivez perzh eus tiez bank hag uh, a he Atav ez eo riskl evito kwa ma ma mod eus c'hoant mont kuit atav deus ez eus riskl da vezañ goude emmerded a-fed ac'hann a-fed emprestioù a-fed re a draoù dañjerus a zo evito memestra re a doareoù d'ober gwask warno zo gant ar gant ar c'hooperativ.
Setu an eus komprenet mat e n'eo ket ken mat-se evit ar an disaverien moc'h da chom gant ar c'hooperl. Met daoust hag e weler un digresk deus an niver a zisaverien a chom gant ar c'hoper? Se n'on ket evit respont. N'ouzon ket. Ar pezh zo evel ar pennad kentañ a zo anvet un toull-bac'h aorelet. Hag erfin e vez diskouezet memes ma, ma vezont euh, erfin euh, toullbac'het un tamm uh, an disaverien-mor. Memes tra gant euh, ur bern diouto e vez gounezet arc'hant mat a-walc'h hag ar pezh n'eo ket ken boutin eo bet uh, an disaverezh-mor. Neuze uh, se zo Erfin un dibabi eo kwa, ar re a zibab da chom a zo rak e diez mont kuit hag rak erfin marteze bon n'o de- n'hallont ket ober evel o deus c'hoant met memes koulz n'eo ket ken fall neuze arabat klemm un dra-se a zo ivez kwa. Ha setu gant ar pennad-se, pennad kentañ an enklask e tiskouezit mont indron ur operativ peogwir eo ar memes mont indron a zo Dre vras, p'emaon in-draoñioù tost, a zo e-barzh kooperativoù all el labour-douar. Ya, da vat.
Hag aze tu zo goulenn da forzh peseurt peizant pa vezer o chom war ar maez. Erfin e vez atav fin ar c'hooperativ a zo un doare da vezañ a-stroll hag a zo ivez un doare da vezañ n'eo ket da vezañ nebeutoc'h dieub kwa. Se zo un tamm atav an daou, daou du. Un enklask zo itan bod embannet embannet eo ge uh, Kristen Falc'hon hag Ivan Lovgenov avit ur media splen ve e henklask ar ur per c'hoarvez er vro uh, arzu un agro industrier ma fotor a koll de bed o galout de zivizout ge darn vrasan ur broduerion a zo ezel hag ur c'hoperl Un diviz a vez kemeret bremañ gant un nebeud a zisaverion mor-bras e-penn ar stal hag oc'h penn chom hep gellet chom er divizoù-trin eo diaes-bras d'an disaverion kuitaat ur c'hooperl. Muioc'h war d'hor mikro tenvevlegenn Grandjean. Peseurt dibab a zo gant an disaverien-mor daoust hag e c'hell an dibab ober hep ar c'hoperl. Mont kuit deus ar c'hoperl. Tu zo mont kuit met n'eo ket aes tamm ebet. aze diaes eo gouzout evit gwir rak dastumet hon eus ur bern testioù hag neuze, bon, ar pezh a ouezo met ar pezh zo bet lâret ganto, met n'hon eus ket paperioù na prouennoù a lâr n'eo ket posubl mont kuit deus ar c'hoperl, met ar pezh a zo bet kontet Deomp. E ar fin ez eus ur seurt euh, efed stroll just a-walc'h, dija evit mont kuit a-fed euh, gwask e, e diez. Ha goude bez eus bet euh, penaos euh, skouerioù euh, deus disaverien-mor a zo bet euh, taget euh, gant ar C'hooperl dirak ar justis, da skouer o lar euh, ne- e oa bet gwerzhet ganto pimor d'un embregerezh all hag o c'houlenn da c'hant mil euro dezhe, quoi. Hag e oa gaou, ha se zo bet prouennoù eus an istor-se ne oa ket gwir, hag zoken eo bet taget gant ar c'hooperativ ul labourer-douar n'oa c'hoant mont kuit. Penaos e vefe evit un disaver moc'h hag en ur c'hont gwer bet emren ha na pas bet barzh hor c'hooperativ daoust hag aes? N'eo ket aes rak er mare-mañ ar marc'had ar pimoc'h a zo unan eus Ar paourañ d'un doare bennak. Goude-se n'on ket evit lar me anavezout a ran labour en douar rak gant pimor er-maez hag gant doareoù da werzhañ a zo lec'heloc'h ha berroc'h hag ez a mat trede. Ar pezh zo sur eo ma vez graet disaverezh-mor industriel gant batimañchoù a zo ouzhpenn daou pe tri milion a euroioù evit sevel anezhe. hag neuze priz ar c'hig a zo o tigreskiñ spontus sur eo n'eo ket aes staliañ e-unan quoi.
Ha setu bet zo daou rann all e-barzh an enklask. An eil a denn d'ar mod da verañ an dispignoù ha penaos e vez Braseet pe diorroet ar c'hooperl?
Ya, rak ar pezh hon eus gwelet ivez en ur sellet pishoc'h ouzh koñchoù ar c'hooperl eo abaoe bloavezhioù e vez lakaet arc'hant, plantet arc'hant un tamm e pep lec'h er bed, e Bro-Sina, e Taiwan, pell deus Breizh ha pell ivez deus, deus ar marc'had pim kig-mor. Hag he ar pezh a klaskomp diskouez gant an eil rann e n'eo ket n'int ket mat-tre koñchoù ar c'hooper rak e vez just a-walc'h plantet arc'hant war traoù a zo pell-tre deus ar deus ar metoù a orin erfin. Hag n'eo kollet 'vez ur bern arc'hant ganto. Ha neuze e vez goulennet digant an disaverien-mor ober muioc'h a sifroù ha muioc'h arc'hant evit kempouez koñchoù ar c'hoperl. Ha bez' eus traoù spontus evel ma goulennet vez digant labourerien-douar da lakaat o a- fin an arc'hant a c'hallfe lakaat da gostez war kont-bank ar c'hoperl evel un ti-bank en ur tremen evit ma refe ar c'hoperl a c'hall fiñval an arc'hant-se, ar pezh a dalv an arc'hant a chom. d'an isaverien, met en o c'hortoz e lec'h bezañ en un ti-bank emañ e c'hont ar c'hoper. Seurt traoù. Setu evigout muioc'h diwar-benn an dispignoù hag penaos ar filialoù a vez krouet gant ar c'hoper e c'helloù an dud mont da glask war lec'hienn Splann! Hag an trede rann a denn d'ar fed e deut ar c'hoper da veperien war Seizh ti-feurm. Sevel moc'h. Setu just a-walc'h tiez-feurm a zo labourat war an nucleus, neuze ar voen pimoc'h krouet etre krommelloù gant ar c'hooper. Hag se zo n'eo ket un dra mezlezenn an nitra, met se zo un tamm linenn ru evit cooperative da vezañ perenn ouzh tiez-feurm. hag a krog da vezañ dañjerus un tamm. Hag sañset ur c'hooperativ a zo amañ evit kaout izili hag lakaat al labourerien da-stroll, n'eo ket evit bezañ perc'henn ouzh an tiez-feurm. Neuze, ar pezh on war an, setu, kavet hon eus dedennus an titouroù, rak ne vez ket graet brud tamm ebet gant ar c'hooper diwar-benn an dra-se, met neuze, setu seizh tiez-feurm, seizh ti-feurm a zo dija gant ar c'hooperl evit just a-walc'h lakaat penaos an enklask war ar genetik da vont war-raok, met setu un nebeud goulennoù a sav an doare-se d'ober memes tra. Pa vez gwelet ar skeudenn dre vras mui an dra-se e c'haller en em c'houlenn pleriañ an tra memes tra.
Ya, peger e Bro-C'hall, betigen, e kentoc'h ur stumm labourerez-douar familh, met an dra-se a zeu da vez ar stumm-se un tammig muioc'h mod broioù muioc'h liberal petra ma an URSS.
Ya, gwelet vez, mez-se just a-walc'h hon eus komzet diwar diwar OPEN e en enklask divea a oa diwar-benn an tachennoù labour-douar hag ar safer, hag a fin e lec'hioù e Breizh ne vez ket gwelet c'hoazh seurt traoù kement-se, met lec'hioù all e Bro-C'hall e krog da vezañ hag muioc'h-mui zo tud a zo perenn war an douaroù hag war an embregerezhioù ha n'int ket war al lec'h ha n'int ket na tost quoi er fin ha n'int ket labourerien-douar hag a zo paeañ tud all hag neuze embregerezhioù a vez anvet ETA entreprise de travaux agricoles evit ober war-dro an douaroù ha neuze ar re zo un doare ouais tostoc'h deus ar pezh a vez kavet dija e broioù broioù all Europa met se zo penaos pennoù bras pell deus an dachenn o o lar petra zo d'ober da dud all quoi.
Ha betigen penaos voe gouet gant ar C'hooperl evit diorren an nukluz? Goulenn a rae gant stalioù labour-douar da ziorren an nukluz evit? ti. Ya, setu.
Ar re-se a labour war ur sort euh, tiez-feurm euh, experimental int, quoi, er fin. Neuze e vez graet an enklaskoù ha pa vez prest an traoù e vez euh, neuze roet d'an izili d'ober ganto. Quoi.